Enn siechzeger, ufank siwwenzeger Joren, D'Arbed gehéiert zu deene weltwäit gréisste Stolproduzenten. Si huet Wierker an enger ganzer Rei europäesche Länner, ma och doriwwer eraus, wéi beispillsweis d'Implantatiounen vun der Belgu Minera a Brasilien. Virun allem ass awer d'Bedeitung vum Konzern zu a fir Lëtzebuerg enorm. Ee Véirel vun der aktiver Populatioun schaffen an der Stolindustrie an hir Aktivitéite maachen iwwer 40 Prozent vum Lëtzebuerger Bruttoinlandsprodukt aus. Et huet geboomt, wärend Joren aussergewéinlech staark geboomt an deem Sënn, datt all Produktiounsrekorder gebrach gi sinn. Et ass ganz no un d'Grenz vu 7 Milliounen Tonne Stolproduktioun komm. Et ware bal 30.000 Mënschen an der Stolindustrie direkt beschäftegt. Dat ware Stolaarbechter engersäits, dat waren och nach Leit an de Minièren, dat däerf een net vergiessen. Wéi ech an der Primärschoul wor, kann ech mech erënneren, mir hu geléiert, Lëtzebuerg wor dat siwent gréisste Stolproduzenteland, dat et iwwerhaupt ginn ass. Mir woren Nummer 5 an der, wat d'Minetten ugeet. Also Lëtzebuerg wor op der Welt mat sengem Fändel wéint senger Stolindustrie. D'Land an e groussen Deel vu senger Bevëlkerung hänken enk vum Schicksal vun engem eenzegen Industriesecteur, der Sidérurgie, respektiv engem eenzege Konzern, der Arbed, of. Bis elo war dat eng Erfollegsgeschicht, ma et ass och net ongeféierlech. Et war ëmmer de Wëllen vun der Regierung, fir eng gewëssen Diversifikatiouns Politik ze maachen an net nëmmen eleng ofhängeg ze gi vun der Stolindustrie. Mee et muss ee soen, Stol, deen, d'Stolindustrie, deen hat esou e Pouvoir hei am Lëtzebuerger Land, dat war praktesch e Staat am Staat, am gudde Sënn vum Wuert, géif ech soen.
Ugangs siwwenzeger Joren drummt et an der Stolindustrie, et gëtt mat Héichdrock produzéiert.
D'Siderurgie war deemools an engem Boom, et ass immens investéiert ginn, Ech ka mir erënneren, mir hunn e neie Kollektivvertrag ofgeschloss mat 11 Prozent Lounerhéijung, dat war, dat war enorm. Ech ka mir erënneren, datt ech mech deemools beim Direkter zu Déifferdeng virgestallt hunn an hunn ech den Direkter, dat war den Här Péiters deemools, dee gefrot hunn, wéi hien d'Zukunft giff gesi vun der Sidérurgie. O, sot en, dat erlieft Dir net, datt déi héich uewen net méi giffen dämpen. An deemools waren nach 10 Héichuewen zu Déifferdeng a Betrib. An an der Zäit bis virun d'Kris waren et dorop enke nach just 3, déi a Betrib waren. An 1981 hunn ech dunn erlieft, datt tatsächlech keen Héichuewe méi zu Déifferdeng a Betrib war.
1975 verdäischtere sech d'Wolleken um europäesche Stolhimmel op eemol rapid. Dee gréissten Employeur zu Lëtzebuerg geréit ënner Drock. Zu Déifferdeng ass jiddwereen engagéiert ginn, dee sech nëmmen um an d'Noperschaft vum Bureau d'Embauche koum. An do sinn nach massiv Leit engagéiert ginn an Enn 1900, 75, Dunn ass op eng Kéier ower och genau sou drastesch d'Kris koum. D'Ursaache vun der Kris, De Pëtrolschock vun 1973 hat d'Energiekäschten an d'Luucht gedriwwen. De Pëtolspräis huet sech vervéierfacht. D'Stroossen, net nëmmen am Grand-Duché, bleiwen eidel. D'Nofro no Stolproduiten ass gläichzäiteg zréckgaangen. Donieft ass absënns an Asien och nach nei Konkurrenz erwuess. An der Welt, an en particulier a Japan, sinn nei Stolkonzerner opgaangen, nei Stolsiten opgaangen, zum Beispill op engem Site 10 Milliounen Tonne Stol. Mir hunn der 1974 6,4 Milliounen gemaach op 5 Sitten. Et ass net vill gemunkelt ginn. Dat eenzeg, wat mer alt gesot kritt hunn, d'Japaner produzéiere méi bëlleg den Drot wéi mär hei zu Belval. An am Ufank ass et schonn, amplaz op dräi Schichten ze walzen, op zwou, erëm op dräi, erëm op zwou, dat war schonn e gewëssenen Ufank, dass manner Commanden do waren.
D'Stocke vun der Arbed awer sinn 1975 voll. Nach am Virjoer, just virun der Kris, hat d'Lëtzebuerger Sidérurgie sämtlech Produktiounsrekorder gebrach. Et huet esou gutt gefluppt an allen Ecken, datt ee sech de Luxus erlabe konnt, fir mat uralen Anlage weiderzeschaffen, déi scho längst total demodéiert waren an déi längst hätte missten ersat ginn, an dat gëllt besonnesch hei zu Lëtzebuerg fir eis Walzwierker, déi dach generell gesinn éischter ze wënschen iwwreg gelooss hunn, déi dréngend moderniséierungsbedürftig waren. An an deem Moment, wou natierlech dann d'Kris ausbrécht, do gëtt et dann duebel sauer, fir mat esou vereelztenen Anlagen nach tant soit peu rentabel iwwert d'Ronnen ze kommen. En Deel vun den Installatiounen net op der technescher Héicht an d'Stocke voll. Esou geet d'Arbeet an d'Kris eran. Eng Kris, déi fir d'éischt als een fir de Stolsecteur typeschen zykleschen Abroch verstan gëtt. Méi spéit eréischt ginn déi strukturell Ursaachen a vollem Ëmfang erkannt. Nous vendons actuellement en dessous de notre prix de revient et notablement en dessous. Donc les premiers mois de l'exercice 75 ont déjà été

1975 geet an d'Geschichtsbicher vun der Lëtzebuerger Stolproduktioun als schwaarzt Joer an. Dräi weider Jore soll d'Produktioun an de Keller goen. Séier ginn éischt Installatiounen an Produktiounsstroossen zougemaach. Fréien dramateschen Héichpunkt, déi eegestänneg MMRA zu Rodange an Athus, riskéiert 1977 an d'Faillite ze falen. Do kann ech mir erënneren, datt do an de siwwenzeger Joren, dat muss. 778 gewiescht sinn, zu Rodange grouss Manifestatioune waren, datt Fënstere futti geschloue gi si vum Direktiounsgebai, datt Schotter op d'Gleiser geschott gi sinn, datt keen Eisebunnstrafic méi war tëscht Lëtzebuerg an der Belsch. Also dat war schonn do eng Radikaliséierung, déi mir hei u sech a Lëtzebuerg, net erlieft hunn. D'Lëtzebuerger Gewerkschafte setzen iwwerdeems iwwerzeegt op Dialog. Mir si keng Maschinnestierwer, mir sinn och keng, déi eppes futtischloen. Et si schwiereg Zäiten, looss mer eppes aus deenen Zäite maachen. An esou hu mer et och fäerdeg bruet, d'MMRA gerett ze kréien, andeem schlussendlech d'Regierung bereet war, Responsabilitéit ze iwwerhuelen, andeem mer et och fäerdeg bruet hunn, datt d'Arbed bereet war, mat an déi MMRA Eranzegoen, wat net evident war, well eng Schmelz manner wier fir si och manner Problemer gewiescht. Déi Produktioun wier fort gewiescht, déi hätte si dann, vereinfacht gesot, kënnen iwwerhuelen. Iwwerall an der europäescher Sidérurgie, an domat och zu Lëtzebuerg, fänken d'Aarbechter, a mat hinnen hir Familljen un, sech Suergen ze maachen. Mir ware scho besuergt, wat gëtt elo a wat geschitt elo mat eis? A fréier war ee gewinnt, datt een, wann een zum Beispill op d'Arbeet komm ass, dann huet een do ugefaangen an datt een och do op där selwechter Plaz ass ee pensionéiert ginn. Dat war op eemol net méi esou, dat stung op eemol a Fro gestallt an da mécht ee sech natierlech Gedanken. War kaum eng Famill, wou net een oder zwee an der Stolindustrie geschafft huet, sou datt do schonn d'Leit instinktiv gespuert hunn, wann do eppes geschitt, da betrëfft et eis alleguerten zu Lëtzebuerg. Wéi op d'Kris, déi sech ëmmer méi kloer ofzeechent, reagéieren? Wéi evitéieren, datt Dausende vu Leit an de Chômage falen? Pläng heifir leie keng am Tirang. Dir Häre vun der Arbed, Beamten an Dir Aarbechter, mir hunn nach keng Héichuewe futti gemaach a keng Stolwierker futti gemaach, mee déi Aarbecht hutt Dir gemaach. Och déi, déi et net héiere wëllen, sollen nach eng Kéier gesot kréien, Dass esou wéi d'Vergaangenheet vu Lëtzebuerg och d'Zukunft vu Lëtzebuerg vun der Stolindustrie wäert bestëmmt ginn. D'Gewerkschaften maachen Drock op d'Regierung an op d'Patronat. An enger breet ugeluechter Manifestatioun fuerderen si 1976 d'Tripartite, en Entscheedungsgremium, dat déi dräi Sozialpartner, Regierung, Patronat a Salariat, un een Dësch bréngt. Mir hunn gesinn, Wéi esou d'Konsequenze vum Ofbau ronderëm Lëtzebuerg sech vollzunn huet a Frankräich, Manifestatiounen, Krawallen, dat war ganz dramatesch. A mir waren der Meenung, datt wa mir esou eng Kris géife kréien hei zu Lëtzebuerg an um Mondi gesi kommen, datt et einfach net an eisem Interêt wier, fir do dat a Form vun enger grousser Ausenanersetzung ze vollzéien. An dofir war dann d'Iddi bei de Gewerkschaften déi, datt ee soll versichen zesummen un déi Kris erunzegoen, fir déi an am Konsens an de Grëff ze kréien an och an och ze léisen, an zwar wou jidderee seng Responsabilitéit misst droen, d'Regierung, d'Patronat natierlech och. an d'Gewerkschaften, déi jo dann d'Uleies vun de Leit vertrueden hunn. Chrëschtdag 1977 dann gëtt d'Tripartitsgesetz an der Chamber gestëmmt. Domat ass de sougenanntene Lëtzebuerger Modell gebuer. Mat Sécherheet waren d'Gespréicher net einfach. Mir hunn alleguerte domat fir d'éischt misste léieren, mat der Situatioun fäerdeg ze ginn. Well wann ee vun haut op moar konfrontéiert ass, wat kënne mer maachen, fir Dausende vun Entloossungen ze verhënneren, déi eis wierklech hei d'Häerz gebrach hätten zu Lëtzebuerg. An doriwwer eraus muss ech och wëssen, datt eng ganz Rei vill Zulieferbetriber vun der Stolindustrie mat an eescht Problemer mat eragerutscht sinn. Also et war natierlech net ëmmer einfach. Dat wor natierlech och e Lernprozess. Well virdru wor wore mer an enger Welt, wou d'Siderurgie och gemanagt ginn ass hanner geschlossenen Dieren. Et huet ee missen e ganze Prozess maachen, fir fir dass jiddwereen op den nämmlechte Wëssensstand géif kommen, deen esou objektiv wéi méiglech do wär, fir dass ee kënnt driwwer diskutéieren. Mam Instrument Tripartite ass de Kader gesat, fir déi néideg ekonomesch Mesuren ze huelen an d'Beschäftegung ze schützen. Zesumme gëtt probéiert, der Arbeed, un déi d'Schicksal vum ganze Land geknäppt ass, ënnert d'Äerm ze gräifen. De Konzern muss restrukturéiert ginn, verschlankt a méi effizient. L'environnement économique actuel nous impose sa loi. Et cette loi, c'est celle-ci, Pour sauver des emplois à long terme, il faut en sacrifier à court terme. Ouni d'Tripartite, souwuel national wéi Stoltripartite, hätte mer d'Problematik vun der Stolkris net geléist kritt, behaapten ech. A wann ech dat soen, da wëll ech domat soen, dass um Enn näischt méi do gewiescht. D'Foire, een absolut positive Punkt, dat war dee Geescht oder wann ee wëll deen Deal, deen do bestanen huet tëschent Gewerkschaften, tëschent Patronat vun der Sidérurgie an der Regierung, fir ze soen, okay, komm mer ginn e gemeinsame Wee. Mer beginn en esou, dass an deem Wee, dee mer beginn, D'sozial Rechter vun de Salariéen net ugepaakt ginn, dat heescht Beschäftigungsgarantie, Akommesgarantie. Wa mer déi bewëllegt kréien, si mer och bereet iwwert déi strukturell Changementer ze diskutéieren. Angscht gëtt et iwwerdeems virun allem virun der Massenaarbechtslosegkeet. Leit waren iwwerall ze vill. Do wou een an d'Betriber komm ass, war ze vill. Wat mir iwwerall ze vill, dengem Betrib an deen aneren, mam Lo sinn der hei rëm ze vill, da sinn der vum Walzwierk, wou vun dräi op zwou Schichte gewalzt ginn ass, sinn do eng Rei Leit, eng Partie Leit versat ginn an en anert Walzwierk, wat nach op dräi Schichte gewalzt huet. Bemol huet dat Walzwierk och nëmmen op zwou Schichte gewalzt oder op eng Schicht. Fir de Chômage z'evitéieren, gi virop déi sougenannten Noutstandsaarbechten am ëffentlechen Intérêt ageriicht. Méi spéit gëtt dann d'DAC, Division Anti-Crise, an d'Liewe geruff. An dësem Kader gëtt fir déi Aarbechter Beschäftegung organiséiert, déi op hirer eigentlecher Plaz ze vill sinn. Dozou gehéiert och d'Demolitioun vun onrentabelen Installatiounen an der Sidérurgie selwer. Aarbechter rappen hir eege Schmelzen of. Jiddwereen ass beschäftegt ginn, wann en net an der Produktioun beschäftegt war, wann en net zu innerbetriibleche Krisen Aarbechten, wann en net konnt un eng Drëttfirma beschäftegt ginn, dann huet e missen un Krisen, travaux extraordinaires, also Krisenaarbechten deelhuelen. Parkanlage gebotzt oder nei ugeluet, d'Uelzecht gebotzt vum Izio Stee bis op Dummeldeng. An dann ganz vill op der Strooss geschafft, zum Beispill Bëschaarbechten, net nëmmen einfach nëmmen Holz gemeet, mee och Weeër ugeluet. An déi Leit, déi do mat waren, déi hunn sech natierlech eng Éier draus gemeet, fir dobaussen, datt kee sollt soen, datt si nidderhalen ass vun der Arbeed. Heibaussen ass et gutt, et ass keng esou Hetz wéi dobannen. Et ass nëmme just, Wéi laang geet dat virun? Wie bezilt dat do en alles? A wéi laang kënne mir nach heibausse bleiwen? Bezuelt gëtt d'ACT zu groussen Deeler vum Staat. Um Héichpunkt si bis zu 8.000 Leit an der Antikrisendivisioun aktiv. Si si frou, hir Schaff net ze verléieren, wann et am Ufank och net ëmmer einfach ass, wéi ee seet, an d'Ack geheit ze ginn. Wann der ze vill waren, dann ass gesot gënn, do ginn déi 20 Mann, déi ginn an d'Division Antikris. Et hunn ëmmer Leit, deenen ass et egal, loosse mer esou soen, mee et waren der och ganz vill, déi waren da getouft. Dat war fir si bëssen, ech wëll net soen eng Erofsetzung vun hirem Poste, mee si haten allegueren jo e gewësse Poste an do ware se dann, si waren do dee Mann, entweder den éischte Mann, zweete Mann oder drëtte Mann, egal, mee si hate sech do eropgeschafft op e gewëssene Posten. Do ware Leit, déi hunn 30 Joer op enger Plaz geschafft, déi hunn dat kannt wéi am Schlof a si kommen dann esou zeréck, wou se dann hu misse Schrott oprafen oder soss eppes man. Dat war net grad dann. Gënschteg fir d'Moral, loosse mer emol esou soen. Flexibel Aarbechtszäiten, d'Préretraite, déi agefouert gëtt, Weiderbildung, Primme fir Departen ze encouragéieren, mat ganz verschiddene Mesurë gëtt probéiert, den Arbeed-Personalbestand ofzebauen. Sinn der iwwerall verdeelt ginn. Aner Leit hunn de Kont geholl, wéi ee gesot huet, déi hunn déi Offinden geholl a se si privat schaffe gaangen. D'Site och déi sech selbstänneg gemeet ginn, esou déi nach an d'Prioritéit gaangen an an all déi Saachen déi hu matgedeelt datt matgehollef datt do déi Leit verdeelt gi sinn, datt kéint entlooss ginn.
D'Arbed hirersäits äntwert ufanks offensiv op d'Kris. Nach 1975 waren Investitiounen an der Héicht vun iwwer 16 Milliarde Frang annoncéiert ginn. Installatioune gi moderniséiert. Tëscht 1977 an 79 ass et beispillsweis de Bau vum Héichuewen C op Esch-Belval, dee Moment eng vun de leeschtungsstäerksten Installatiounen an der Welt. Ma all Optimismus sollt sech als verfréit erweisen. Wéi een 1979 gemengt huet, dat Schlëmmst wier iwwerstan, verschlechtert sech d'Situatioun stënterlech. Et ass liicht, ganz liicht biergop erëm gaangen, an do koum dann natierlech An dat ass natierlech, verstitt Der och, psychologesch duebel schlëmm, wann Der schonn aus enger Kris kommt, Dir Iech e bëssen erkrabbelt an da kënnt awer wierklech den Coup sec, wou et nach eng Kéier vill méi schlëmm gëtt. Dat kënnt dann no. Abee, dat ass e bëssen esou d'Situatioun, wéi se sech Ufank der achtzeger Joren ofgespillt huet, wou et wierklech esou dramatesch ginn ass,

An du koum de President vun der ARBED, den Här Emmanuel Tesch, koum bei mech an huet gesot, Här Minister, mir brauche fir d'nächst Woch 23 Milliarde Frang deemools, fir ze iwwerliewen, soss musse mir aner Maßnahmen ergräifen an esou vir. An ech mengen, dat war Dat war e Schock fir mech deemools, wou mer gemengt haten, mir wiere schonn aus deem éischten Déngen eraus. Ech sinn du eriwwer gaangen, dat war esou kuerz vru sechs Auer, do war den Här Werner, dee war nach ëm, damalige Staatsminister, war nach um Büro, do hunn ech em gesot, lauschtert mol, esou an esou, den Här Tesch war awer bei mer, dee brauch 23 Milliarden. An du huet den Här Fenech gesot, dee war ëmmer ganz roueg, huet gesot, Gleeft mer es, wa mer dat net fäerdeg bréngen, dann ass dat den Ufank vum Enn vun onser Natioun, vun onsem Staat. À tel point waren déi. An et war eng Et war ee Moment, muss ech éierlech soen, ewell, wou ech deemools och als Finanzminister, an ech war och Aarbechtsminister, net geschlof hunn iwwer Nuecht, an wou ee gedriwwelt huet, wat kann ee maachen, fir déi Situatioun ze begéinen. Mee wéi mer fäerdeg waren, hat mer net nëmmen 23 Milliarden opbruecht, mer haten der iwwer 50 Milliarden opbruecht duerch all déi Maatnamen, déi dono getraff gi sinn. Eng Alternativ zur Rettung vun der Arbed gëtt et net. Ze enk sinn de Stolproduzent an d'Lëtzebuerger Land matenee verknäppt. Fir eng dramatesch Situatioun, déi zu engem gewëssenen Zäitpunkt ronn 30.000 Mënschen direkt an der Stolindustrie, wa se och net ëmmer direkt engagéiert do waren, da waren et och nach Zéngdausende ronderëm, déi vun der Stolindustrie gelieft hunn. Wann ee bedenkt, dass mer a gewëssene Momenter 7, 8.000 Leit an der Dack haten, fir déi aussergewéinlech Aarbechten ze maachen. Wann ee weess, wéivill dausende Leit an d'Préretraite gaange sinn, da muss ee sech den Impakt virstellen, wann all déi Doten a Form vu Chômeuren, A Bänke do gewiescht wier, dann stellen ech mer d'Fro, wou mer d'Suen hiergeholl hätten, fir den, dat Ganzt ze finanzéieren, mee och déi kollateral Schied, déi domat entstane wieren, op de Commerce, op d'Handwierk, op d'Gesamteconomie. Dat wier eng, fir Lëtzebuerg existenziell Fro ginn. Grouss national Solidaritéit ass néideg, fir d'Rettung vun der Arbeed ze finanzéieren. 1982 ass et d'Aféierung vun enger Contribution nationale d'investissement, der sougenanntener Krisen oder Arbeedsteier. Donieft gëtt den Index moduléiert an d'TVA erhéicht. Ech mengen, dat éiert d'Lëtzebuerger Vollek, dat an an deem Moment, Wou et wierklech ëm d'Substanz vum Lëtzebuerger Land gaangen ass, sech zesumme geraff huet, fir all déi Maßnahmen, déi mer do décidéiert hunn an den eenzele Gesetzer och, dat et déi opgeholl huet, wou jo do d'Krisesteier, eng Solidaritéitssteier vun 10 Prozent op den Akommes, muss ee jo gesinn, mir hunn d'Léin reduzéiert bei de Kaderen a bei de Beamten. An den Aarbechter vun der Stolindustrie. Mir hunn den Index moduléiert, et waren deemools, muss ee sech bedenken, 82, sechs Indextranchë fälleg, sechs Indextranchë fälleg. Mir hunn se op fënnef Prozent limitéiert. Mir hunn d'Margen, d'Gewënnmargen agefruer vun de Geschäfter an esou virun. Alles dat, dat muss ee emol gesinn. Dono hu mer d'Banken zesummegeruff, fir. fir e Moratoire ze kréie bei der Schold. Ech mengen, d'ARBED hat deemools, wann ech mech gutt erënnen, ongeféier 55 Milliarde Schold. Ganz Lëtzebuerg hëlleft bezuelen, Paiereduktioune bei den ARBED-Salariéen a Steiererhéijunge fir jiddwereen, Mesuren, mat deenen awer nach laang net all Mënsch averstanen ass. Wann ech bei d'Leit gaange sinn an d'Versammlungen am Süden, am Minett, an ech hunn de Leit erzielt, datt se misste 5 Prozent A vun Ihrem Louhn op dee verzichten, da wär dat net ëmmer einfach. Mee wann ech dann awer gesot hunn, datt d'ganzt Lëtzebuerger Land géif hëllefen, och hir Situatioun retten, dann hu se dat verstanen. A wann ech dann hanner Leideleng a Versammlunge gaange sinn an ech hunn de Leit gesot, si misste elo 12 Prozent contribuéieren an de Solidaritéitssteier, waren se net glécklech. Wann ech awer de Leit gesot hunn, wann Der dat net maacht, da geet et erun Är Famillen. An d'Leit an der Stolindustrie, déi maachen och. Bezuelen dat och. En plus e Lounverzicht vu 5 Prozent. Mee dann hunn d'Leit dat verstan. D'Leit haten d'Gefill, datt de Moment do wier fir effektiv Solidaritéit spillen ze loossen. Mer haten am Éislek 24 Joer Weekend zu Nidderwolz. An do hate mer ganz vill Kontakt mat deene Wëlzer. An do hu mer esou oft ze héiere kritt, Jo, elo ass d'Krisesteier an agefouert ginn, elo kënne mär fir Iech bezuelen. Dann hunn ech allkéiers geäntwert, an dann hu se mech e bësse gefragt, ech hunn jo dann am Méijoer geäntwert, si hunn méi douce dat gesot, hunn ech gesot, Joren a Joren hutt Der eenegermoosse gutt hei am Éislek gelieft vun eiser schwéierer Aarbecht op der Arbed. Da waren se da paff, bis mir emol den Nächsten dat selwecht gesot hunn, bis ech erëm dat répétéiert hunn. Déi Stater hunn dat och ernimmt. Awer déi hu sech éischter ginn, wéi d'Éisleker. D'Éisleker konnten sech nach no dräi Joer drun halen.
Et ass e finanzielle Kraaftakt, mat deem de Lëtzebuerger Staat seng Stolindustrie ënnerstëtzt. Esou ginn tëscht 1975 an 1987 Enorm 47,5 Milliarde Frang investéiert fir d'Arbeed ofzesécheren. Iwwer d'Halschent vun der Restrukturatioun vun der Arbeed gëtt vum Staat bezuelt an domadder geet och e groussen Deel vun den Arbeed-Aktien a staatleche Besëtz. Ech wëll soen, dass och déi Zäit d'Solidaritéitssteier eng national Steier war, dass och de Staat aus deene Moyenen, déi en hat, de Maximum zur Verfügung gestallt huet, fir d'Stolindustrie ze retten, an dass awer och d'Arbeed, an dat muss een ënnersträichen, all Geld, wat se hat, lacker gemaach huet, fir hiert derzou bäizedroen. Et war also schonn, wann ee wëll, eppes Einmaleges. D'Arbeed huet hiert sëlwer verkaf. 1974 wor d'Arbeed eng vun deene beschte kapitaliséierte Firmen a ganz Europa. an 1982 wor d'Arbed esou héich verschollt, datt se bal nemmi iwwer d'Ronne komm ass, oder datt se net iwwer d'Ronne komm wär, wann déi Ëmstrukturéierung net zustand komm ass. Den Industrieexpert Jean Gondois gëtt vun der Regierung chargéiert, ee Rapport auszeschaffen, mat Recommandatiounen, wéi d'Restrukturatioun vun der Arbed kéint ausgesinn. Ee Rapport, deen awer nëmmen zum Deel ëmgesat gëtt. Den Här Gondois wollt eigentlech, hat. Propositionen och gemaach, fir e groussen Deel vun deene beschten Deeler am Konzern, déi iwwreg bliwwen sinn, notamment Brasilien oder d'Sidmer zu Gent, fir déi eventuell och ofzeginn a fir domadder eng Contribution fir zum Finanzement vun der Lëtzebuerger Stolindustrie ze maachen. Wann dat geschitt wär, wäre mer haut um Enn gewiescht, well dono hu mer gesinn, dass eigentlech de Konzern fäerdeg bruecht huet, fir dass d'Arbed och zu Lëtzebuerg nach konnt d'Capacitéiten hunn, fir weider ze investéieren an en particulier och déi ganz Transformatioun, déi industriell Transformatioun ze réusséieren, fir vun der Filière intégrée op d'Filière électrique iwwerzegoen. Zwar konnt net evitéiert ginn, datt vill Aarbechtsplaze ewechgefall sinn, Plazen absënns fir manner qualifizéiert Leit, ma mat all de getraffene Mesuren huet awer keen Aarbechter missen direkt entloossen. ëmgesat ginn. Esou Szene wéi där hei vir an der Lorraine, zu Lonki oder esou, wou rosen Aarbechter op d'Strooss ginn an alles futti schloen an de Schmelzen, Bobinne vu Blech op d'Stroosse kippen an op d'Eisebunne kippen, wou ee praktesch Biller gesinn huet wéi bei Emeuten. Esou eppes, a wou CRS'en drageschloen hunn, esou eppes, esou eppes hate mir hei zu Lëtzebuerg Gott sei Dank net. An dat huet ganz eindeuteg eppes domadder ze dinn, datt mir iwwert de Biais vun där Tripartite déi Kris dach awer besser am Grëff hate wéi eis auslännesch Noperen. Mëtt den achtzeger Joren da verzéie sech déi däischter Wolleke lues a lues. 1984 geet d'Stolproduktioun nees an d'Luucht an et ginn och endlech nees Gewënner verzeechent. D'Arbed restrukturéiert, verschlankt a moderniséiert sech. De Konzern spezialiséiert sech op bestëmmte Produiten an optiméiert deementspriechend seng Anlagen. Wat d'Land fäerdeg bruecht huet, dat ass eigentlech fir eng nei Stolindustrie. opzerichten, well dat woren dunn nei Wierker, an déi nei Wierker sinn eidg ergänzt ginn och duerch eng ganz déifgräifend Modernisatioun vun de Walzwierker, op mannst déi strategesch Walzwierker. D'Greischstrooss ass nei gemaach ginn, d'Mëtteleisestroos zu Belval ass nei gebaut ginn an d'Hauptblanchestrooss ass moderniséiert ginn an eng ganz Rei vun deenen anere Stroosse sinn och moderniséiert ginn, soudass mer eigentlech konnte soen, dass mer dee Moment eng nei Stolindustrie opgeriicht hunn a gesot hunn, déi doten ass eigentlech capabel, fir déi nächst 20 Joer nach eng Kéier erëm eng Kéier ze lafen an och de Lëtzebuerger Fändel an der internationaler Stolwelt weider sech ze beweegen.
Onrentabel Produktiounstroosse ginn zougemaach, déi entspriechend Sitë ginn ofgerappt. 1986 beispillsweis ass et d'Fermeture an d'Demolitioun vun der Diddelenger Schmelz. Vun 30 Lëtzebuerger Héichiewe bleiwen dann no Kris a Rationaliséierung just nach sechs iwwreg. Virun der Kris da goufen an der Lëtzebuerger Stolindustrie nach iwwer 27.000 Beschäftegter gezielt. Knapps zéng Joer méi spéit sinn et der just nach hallef esou vill, eng Zuel, déi weider sollt erofgoen. D'Aarbechtslosegkeet zu Lëtzebuerg klëmmt an de Krisejoren iwwerdeems op just 3.900 Chômeuren. Mir sinn sozial gesinn, mat engem bloen A dervukomm, well mer eeben déi Beschäftigungs an Akommesgarantie vun Ufank un realiséiert hunn a se och konnten erhalen, och wann dat vill Geld kascht huet. Dobäi ass et natierlech fir onst Land e Risegléck gewiescht, datt praktesch parallel zum Ofbau vun der Siderurgie sech de Secteur financier, de Bankeplaz, praktesch explosiounsaarteg entwéckelt huet, soudatt soudatt do awer relativ schnell erëm en Equiliber konnt hiergestallt ginn. D'Finanzplaz konnt sech entwéckelen a vill aner Betriber konnten sech hei zu Lëtzebuerg implantéieren. Dat war natierlech och zu engem Deel de Verdingscht vun dem soziale Fridden. Do ware verschidde Beruffstänn, déi gesot hunn, Ah, déi Häre vun der Stolindustrie, déi hunn ëmmer op engem héije Fouss gelieft an esou virun. Mä trotzdeem hu se matgezunn. An ech mengen, de Lëtzebuerger, wann ech en Uerteel doriwwer däerf ofginn, huet gewéinlech e gesonde Mënscheverstand. De Lëtzebuerger, dee weess, ob een eng glafwierdeg Politik mécht, déi et verdéng, déi seng Ënnerstëtzung verdéngt, an dann zitt e mat. Mee et muss een et natierlech kommunizéiere wëssen, et muss een him matdeele wëssen. An hei war et eng schwiereg Situatioun, a si si matgaangen, ons Lëtzebuerger.
D'Stolkris huet d'Lëtzebuerger Siderurgie verännert. Den Essor vun der Finanzplaz iwwerdeems den Iwwergang vereinfacht. D'Lëtzebuerger Ekonomie, grad wéi d'Stolindustrie, hunn en neit Gesiicht kritt.